Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa chakafukidza dzimba matenga tadzoka zvekare nemamwe mamessages regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai hei zvakangooma hazvo veduwe mm. hanzi makadii zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu inini mukoma ndinodawo kureurura zvandakaitawo nabhiridha wangu mm, zvimwe zvinhu ka zvinongoda kuti murume nemukadzi pamunenge muri munofanira kungova muri mose iyi yekuti munhu unongonzi enda kumusha uri one iyi Muone zvenyu baba vekwangu kunyange pandakatanga kugara navo because inini ndakangouyawo kuno kusouth africa ndiri ndega munongozivawo kuti zvimafirst marriage izvi unongopedzisira warambana nemurume wako wekutanga saka ndakangoti ndichingorambana naye a ah, ndikabva ndatotaurawo nanasisi avo vainge vatogara vari kuno kukujoni ndikabva ndauya kuno ndikabva ndatanga kuzvishandira ndichizvichengetera baba naamai vangu nemwana wangu uyo wandainge ndakasiya nagogo vake Amai vangu, saka mukuzonoshanda umu munongozivawo kuti nyere nyere inyere zve iri gambi iri rinotoda kutopota richitombo kwenyewa. Saka ndakati ndabatwa nenyere ndikabva ndati i panapa kana ndikatoita zvekutopusa panapa ndinopedzisira ndatova hure remakoko. Ndakabva ndazongozvitsvakirawo munhu wangu uyo akazova murume wangu ende tatovawo nemwana wedu one saka iye manje dambudziko riri paari nderekuti mm, kumusha kuzimbabwe hakutombodiwi zvachose inini ndega mukoma ndakambotanga ndagara gore rose ndiri muno mujoni pandakatanga kugara naye no going back home ah the second year takati tava kuda kuenda kunopinda muna december ndinzwe munhu ava kutanga kutaura mabecause mabecause mabecause ndikati i baba ava kana ndikada kuvatevedzera ka baba ava vanokwanisa kutondiitisa loss inini handisi rombe ini ndofanira kumbodzokera kunodongorera baba naamai vangu nemwana wangu vandakasiya kumusha uko ndakabva ndavasiya kuno ndokubva ndaenda kumusha ivo vakabva vangondiita ivo vakabva vangondiita post girl ndokubva ndapfuurawo ndichionawo vabereki vavo ah vabereki vavo vakafara sei vakandigamuchira vakabva vati ah iwewe muroora tava kutovimba newe kuti iwewe Ndiwe uchauyawo, ndiwe uchazoita kuti mwana wedu uyo akarovera kuJoni ange achizodzokawo kumusha. That was fine mukoma, ndakasiya ndavaona paya vakabva vatotikurudzira kuti taifanira kuti tinge tichivaka ndokubva tatorakidzwa pekuti apa ndopataifanira kuti tinge tichizovakira. Ha but ndainge ndichidawo kwangu ndega kwekuti kana wafungawo kunoona vamwene vako at least unombofambawo zvekuma one hour chakadaro. not kungoti one minute munhu anenge atova mumba mako ndikati zvinhu izvi zvinokwanisa kuzocreata maproblems ndakazoti ndadzoka kuno a ah, iye akafara akati e eh, i never thought kuti you were going to do this for me akatondiudza kuti pane umwe wandakambodanana naye ndakangomupawo mari kuti anopawo vabereki vangu iye ndokubva adya mari iya iya aiwa takabva tatova maserious lovers Pasina kana nguva nhumbu ikabva yabata. Nhumbu payakangobata ndakabva ndatotanga kutosimbirira rekutoti kumusha uko zvitori nani kuti timise kana chiround hat. Takati tamisa chiround hat chiya chiya mukoma iyewo akabva atanga kuita shungu dzekuti manje tinge tichimisawo at least zvima 3 rooms zvakati kuya izvi then iye dambudziko rake rakangoramba ringori iro rekuti haafarire kuenda kumusha Saka each and every time ndaingozviendera ndoga kumusha ndonoona vabereki vangu nemwana wangu zvekare ndobva ndanorakidza vabereki vemurume wangu muzukuru wavo. Zvino ndakazoti ndaenda kuya apa ndainge ndanzi ndinofanira kuti ndisa, ndizosiya ndatsvaka bhiridha. Ah zveshuwa bhiridha ndakamuwana but bhiridha uyu akazoita dambudziko rekuti akabva azoba cement ndikabva ndati ah inini ndichatorongozvitsvakirawo bhiridha wekuti anokwanisa kukontrolewawo nevabereki vangu Ndakabva ndazotaura nedzimwe hanzvadzi dzangu kumusha kuti dzinge dzichinditsvakira bhiridha. Ii mukoma Miyedzo kana wava kuda kuno kupinda mubhurugwa ndakabva ndanotsvakirwa classmate yangu. Muone classmate yangu uyu taiva vanhu vaya vekutoti takatomboitirana hunhubu hwekutombokwirana but even though tainge tisingadanani inini ndaiva post girl wemusikana wake akazova mukadzi wake saka muzvikona kona umu mukoma one day Akazongokaruka andibata mazamu angu a handisi uyo kuseri kwemuhacha ndikabva ndatokotamiswa ndakatobatiswa muhacha paya ndikabva ndatokwiriwa saka iye pandakazotanga kutaura naye akati a ah, iwe ndaitoshaya kuti ndingataura newe sei mukoma takabva tatanga kutaura paya apa munhu anofarira zvinyadzi ndakazoti ndava munzira manje ndichidzokera kumusha iye akabva ati paya tinofanira kumbodzokorora zvatakaita paya ndikati never never it will never happen akati usapika ka because ndichazokubvunza one day ndiri pamusoro pako ndichikukwira ndikati never it will never happen saka ndakati ndasvika kumusha ndaifanira kuti ndinge ndichizotorana naye ndobva ndazoenda naye manje kumusha uko kunogara vabereki vemurume wangu kwandakawanikwa uko tiri mubhazi mukoma munhu aitofamba akatondigukutchira zvenyu imi nhai zviriko izvozvo apa ndaiti paya kana ndikarara ah ndaizotomuka mukoma ndaitonzwa ndava kutorohwa neblambi munzeve umu zviya zvekuti unenge wakarara wakaita zvekuradzikwa pazvidya saka aibva anondinanganisa neblambi yake zvekuti ndaizotomuka ndichitonzwa ndichitorohwa rohwa matama awa neblambi kunyange zvayo yainge yakavharirwa mubhurukwa Haa mukoma zvinhu izvi zvakabva zvandiconfuser apa ndaimuti usadaro kani but aibva atowedzera mukoma kunditi mbambamba achingonditi iwe ndotokukwira chete. Takazosvika zvedu kuya kumba kwavana amwene vangu then iye akabva azonorara kumba kwevabereki vemurume saka semunhuwo wekuti aingofarirawo doro akabva azobuda manje ndokubva aenda akabva anonwawo nezvimwe zvizukuru zvemurume wangu. Pakuzonodzoka vakazodzoka vari separate. Iye manje skiri raakaita nderekuti akabva adhakwisa zvizukuru izvi zvekuti zvakadhakwa bhachi iye ainge asinganwe. Apa ainge akangotaimira ini akabva azouya kumba kwangu mukoma. Ah ndini uyo ndava kunzwa gugugugugu padoor. Ndakamboramba ndakanyarara then ndikanzwa zvekare gugugugu padoor ndikabva ndazobvunza kuti ko ndiani Ko iye akabva angondibhipa kudai ndikabva ndaziva kuti uyu ndiye chete saka nekumuziva ndakabva ndaona kuti munhu uyu rekedzai ndimuvhurire door ndobva ndamutuka mukoma ndakati ndichingonovhura door kudai a ah, mukoma ruoko rwake rwainge rwatova kugotsi kwangu uku i mukoma zvandakanzwa ipapo ndikabva ndanzi tsvodi door richibva ratovharwa mukoma ndakabva ndaenda iwe ndikabva ndanogariswa pabenji apa munhu ainge akaita zvekuchonjomara achindikisa hembe dzangu mukoma dzakabva dzapekurwa zamu rikabva rakandwa mumuromo mukoma ndakabva ndatongoti panapaka tava kutofanira kutokwirana ndikamuti ko une makondomu here akati handina iwe ndikati ii saka hakuna yatinoita pa Saka ndakabva ndamubvunza kuti une makondhomu here akabva ati a ah, handina wena ndikabva ndati a ah, saka zvavharana a ah, munhu akazongoramba ondibata mukoma iye manje akabva auya akabva azogara pabench apa nhumbi dzainge dzatokururwa kare mukoma akabva anditi kana usingade kuti tikwirane chingondiyamwa nhengo yangu mukoma neniwo ndainge ndatokururawo because ndainge ndava kunzwa kutsva nemafeelings ndainge ndakangopfeka kadhuku chete kunodai so mukoma apa ainge akabatisa ainge akabatidza tochi ziblambi racho mukoma rainge rakura zvino handiti paya takapedzisira kukwirana apo patainge tichiri vana vadoko apa mukoma rainge rakaita zvimuzvambarara zibhanana rakaita kubhenda kudai ndaiti ndichimuyamwa sikarudzi yake kudaro ndaiita kunzwa kuti ya kuzasi uku matotero acho kwainge kwaita it was just too much munhu akabva azondishandura ndokubva ndazobatiswa benji mukoma iye manje ndokubva azotanga kundikwira mukoma zvaakaita ndezvekuti akandibata pazvidya izvi ndokubva aita kundidhonzera mudhuze dhuze zvekuti Kana space yekukoira ndaiishaya. Ndaida kumukoirira mukoma but ndakabva ndanyimwa space yacho yekuti ndinge ndichimukoira mukoma. Ndakakwirwa munhu aiita kukurunga kurunga chiuno chake kusvika ndava kunzwa kuti i magadziko awa ainge ava kupisa. Zvino mukoma Zvainge zvava kuita kabhinzi aka kaita kurohwa nemabhora ii mukoma kana ukanyatsokuwana munhu anozvikwirira ka ii mukoma ndakakwirirwa ndakakwirwa ndikanakirwa ini apa munhu uya uya wekuti haana bhodhi hombe zvekuti ndainyatsokunzwa mabhora achiita kuuya kuzorova kabhinzi aka mukoma takangokwirana one round chete tikabva tatonzwa kutoti tanga tatova bhoo ndokubva taenda zvedu tikanorara mangwana makuseni seni ndopatakabva tazochimukira chemakuseni seni akangondizevezera munzeve akabva ati ndipe ka chimutsa nedako ndikabva ndati ohuya oh, utore ndokubva ndazoradzikwa manje nedumbu ndokubva ndangosimudzirwa chiuno kudai mudenga iyo yakabva yanopinda ichimhanya ko ndainge ndatonyorovazve kudhara ndichifunga the previous night zvatainge taitirana mukoma ndakakwirwa munhu ndokubva atunda ndokubva andikisa zvake mugotsi ndokubva angobuda zvake mumba akabva aenda zvake akabva anorara kumashop achiita sekunge munhu akadhakwa zviya zvekutadza kana kufamba takazotoenda kunomutsvaka kumashop kuya apa tainge tichitotaura zvedu pawhatsapp ko handiti tainge tichitozivana ndokubva tazodzoka paya tikabva tatanga kumema mema pachivanze vachipima pima iye achibatsirwa neumwe muzukuru soko rangu randinoda kungokusiyai naro nderekuti varume dzidzai kufamba nevakadzi venyu nekuti mukunofamba umu unosangana nezvakawanda handisi hure ini but hii pane umwe muyedzo wekuti unotonetsa unoto kukunda especially vanhu kana vakambokwirana so panokwanisa kuzongoitika mamistake saka yambiro yangu ndeyekuti munhu famba nemunhu wako hakuna mukadzi anongofarira kukwirisa but anenge atoiswawo pamuyedzo zveshuwa shuwa mm. ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu hanzi yambiro yangu ndeyekuti kana uine partner yako munhu ngaagare pamunhu wake Tell me what you think about it in the comment section. Hey zvakangooma hazvo veduwee.